Без, барысы да яхшы булыр. Булды, җитте. Бөтен кеше өчен дә җылап утырып булмый ич. Уйланыр ул, тынычланыр. Булды, Алтынчәч. Сабыр бул, Алтынчәч. Сабыр төбе сару алтын, диләр. Казакларда да шулай диләрме? Әйе. Ә балаларга сездә ничек эндәшәләр, Алтынчәч?

Табигать сиңа олы бәхет, бала табу бәхете биргән. Ә син рәхмәт әйтәсе урынга. Шаяртып кына бит ул алтын чәч. Шаярмасын. Бала ул шаяра торган уенчык түгел. Һәршөндый кеше балалары уенчыкны да ташлап калдырмыйлар. Балам, ирем юк, имеш, Менә минем дә ирем юк, ләкин баламның атасы бар. Минем янга бер кем дә якын килмәде. Кулларымнан тотып, сөйгән дигән кеше булмады. Картайганым аңлагач, үзем берәвенә ялындым. Миннән бу дөньядан ана булып китәсе килә дидем. Ул миннән көлде генә. Бәлки, аңламагандыр да. Икенчесенә ялындым. Йөземә карарга курыксам, төнлә кил дидем. Җыладым, ялвардым. Ул мине аңлады. Ул мине бәхетле итте. Мин, мин ана. Миннән дә бәхетле кеше юк бу дөньяда. Минем каным баламда. Ярты җаным баламда калачак. Ә күкрәк сөтемне имгәндә, миннән дә кадерле кеше бармы соң бу дөньяда? Җаның ничек чыдый синең? Ничек синең җаның чыдый? Ярты җаны мин моны. Хәй! Ярар, вакыт җитте. Ятыгыз әле урыннарыгызга. Ятыгыз әле. Бер нәрсә булса, тоталарга җырлыйлар, тоталарга җырлыйлар. Бала имезәсегез бар. Тынычланыгыз әзерәк. Җылап, бала үстереп булмый ул җанкисәккәйләрем. Менә дигән яткан балага икешәрләп ябыштылар. Кешене сүгүе, тиргәве рәхәт ул. Бәлки без белмәгән, берәр хәзрәте бардыр. Ят хәзерем алтын чәч, Валентина син дә ят. Тынычланыгыз әзрәк. Берәй-бер әйткән саен жау булмый бит инде ул, а? Күрше хәлләрең, сеңелем? Чуалдандыңмыни соң, бәбекәем? Син бу кызларга чуалмый ярыймы? Алар бит сине шаяртып кына, үз итеп кенә. Тор әле өйдә, тор, тор. Әнә, сеңелем дә, Зарифулла абыең да күп итеп күчтәнәчләр алып килгән. Бергәләшеп, утырып чәйләр эчик, сүләшик. Тор әле, тор. Балаңны да имез әле син, сеңелем. Калырсыңмы, калмассыңмы? Башта имез. Нәрсә, өйләнгән кеше идемени соң, ә? Әти-әниең бармы соң синең? Китегез! Китегез дигәч, китәрбез. Безне болай да моннан, монда атна-ун көннән артык тотмыйлар. Ә яныңа килгәннәрне куарга ашыкма әле син, сеңелем. Юкса яныңа килүчеләр булмас. Йә, бир әле, теге юньсезеңнең адресын, без аңа хат язып салыйк. Килер, баламны күрер, бергә-бергә килешеп яшәп китәрсез. Әй, бер нәрсә дә аңламыйсың шул әле син, сеңлем. Яшьсең, яшьсең шул. Менә мин төннәрен уянып китәм дә, бөтен баламның да башыннан сыйпап чыгам. Ә сыйпар кешем булмаса, Китегез, дидем мин. җаның, бәгырең фаш булып каткан синең сеңлем. Бик авыр булыр, үзеңә дә, синең яныңдагы башкаларга да. Бәгъре кош булып каткан кеше куркыныч ул. Изгелек тә итә алмый. Менә синең кебекләр изгелек иткәннең кадерен дә белмиләр. Балаңның рәнҗешеннән курык әзрәк. Ананың рәнҗеше балага, баланың рәнҗеше анага төшә дип, бер дә әйткәннәрен ишеткәнең юк идемени соң синең, сеңелем? Хәй, иптәш доктор, менә бик матур, бик әйбәт итеп кенә сөйләшеп утыра идек әле. Нигә алдашасыз сез миннән чыга? Ирегез бар бит сезнең. Нигә әйтмешмисез? Нигә әле сез миннән сорау аласыз? Мин сезнең врачыгыз. Врач булсагыз, сорау алу сезнең эш түгел. Үз эшегез белән генә шөгыльләнегез. Сез бит ирем юк дидегез. Сезнең ирегез бар, законлы ирегез бар. Бар. Ханымнар, мөмкин булса, бераз гына чыгып торыгыз әле. Әйе, бар, шуннан. Сез аның белән бергә торасыз. Әйе, торабыз. Ә нигә алдашырга? Анысы минем эш инде. Сезнең баланы алырга теләмәвегез ни ирегез беләме? Үзеннән сора, ул бит командировкада. Ул суд отрядта. Бездән сезгә ни кирәк соң? Миңа сездән берни дә кирәкми, Мингилишева. Мине сезнең балагызның язмышы борчый. Нигә әле сез аның өчен борчыласыз? Баланың әнисе борчылмый икән, кем дә булса да борчылырга тиештер ич инде. Мин сезне аңламыйм, Мингилишева. Аңлашылмаслык ни бар? Әйттеләр бит инде сезгә, ул баланы без алмаячакбыз. Кемгә кирәк, шул алсын. Ни өчен? Әлегә безгә бала кирәкми. Ул безгә комачаулый. Ни өчен? Безнең бала карарга вакытыбыз юк. Безгә укып бетерергә кирәк, икебезгә дә. Әниләрегез бармы? Безнең аларга бурычлы буласыбыз килми. Ә нигә балага уттыгыз? Ул безнең ялгышыбыз гына. Нигә авырт хәтерләдегез? Беренче баланы төшерткәннән соң икенче балага узмавыбыз ихтимал, диделәр. Белеп булмый, бәлки киләчәктә безгә бала да кирәк булыр. Шундый тыныч сөйләшәсез. Ә нигә ахылдарга? Артык эмоция сәламәтлеккә зарарлы. Сүз бит сезнең балагыз турында бара. Аңлыйм, беләм. Аңлап бетермичә шул, сеңлем. Нәрсә әле сез миңа сеңлем дә сеңлем? Әйттеләр бит инде, кирәкми ул бала, кирәкми безгә. Кемгә кирәк, шул алсын. Ирегезне чакыртып кайтарырга туры килер. Файдасы булмаячак. Без икебез дә принципиаль кешеләр. Әниләрегез белән сөйләшәчәкбез. Сөйләшегез. Кирәк икән алсыннар. Коточкыч! Мондый хәлне беренче тапкыр очратам. Икенчегә очратырсыз. Тагын очратырсыз да икенчегә булыр. Нигә миңа шулай карап торасыз? Минем ялтырага теләпме? Юкка тырышасыз. Сез укыган институтта хәбәр итәчәкбез. Без ул вариантны да уйладык. Авырт ясатып үтергәннәрне хөкем итмиләрме? Әниябезне хөкем итәргә тиешләр. Без җинаять эшләмибез. Ни аермасы бар? Кем карага тиеш соң сезнең балагызны? Шул турда уйладыгызмы? Кем карага тиеш? Кемгә кирәк шул карасы? Андыйларны карый торган махсус урыннар бар. Дәүләт җилкәсенә? Дәүләт җилкәсе юк ул. Дәүләт үзе кешеләр җилкәсендә. Дәүләткә хезмәт итәргә кешеләр кирәк. Асын да үстерсә кирәк икән. Иманыгыз бармы сезнең? Мин ул сүзне аңламыйм. Бишек җыры беләсезме сез? Безгә өйрәтмәделәр. Сез бит ана. Мин хатын-кыз. Ул миңа корсакта чакта ук ят иде инде. Кеше исемен йөртәсез бит сез. Кеше исемен йөртүчеләр миллиард белән исәпләнә. Барысы да сез күз алдына китергәнчә түгел. Сез тормышны үзегезчә күрәсез, мин үземчә. Нигә миңа үз рецептыгыз белән бәйләнәсез? Мин бит сезгә бәйләнмим, нигә минемчә уйламыйсыз, ди. Болай гына бер. Безне сынап карыйк. Нигә миңа сезне сынарга? Сезне сынау минем эш түгел. Мине сынау да сезнең эш түгел. Мин ничек телим, шулай яшим. Мин үземчә эшләсәм монда, сезне әллә кайчан типкәләп чыгарган булыр идем инде. Чыгарыгыз кулыгыздан килсә. Кызганычка каршы, гуманность дигән нәрсә бар шул, кешелеклелек бар. Әйе, кызганычка каршы бар. Ичмасам, имезә торыгыз, чыкканда алмассыз. Сез врачлар телендә сөйләшмисез, әнә теге авыл апасы кебек сөйләшәсез. Нигә миңа аны имезергә? Аны мине, миңа имезергә ярамый. Имезмим, ияләшмәсен.

Айзәрә хатынна, сезгә ни булды, Айзәрә хатынна? Нигә шулай карап торасыз, Айзәрә хатынна? Сезнең егетегез бармы, Нәтишкә? Нигә сорыйсыз? Бар, әйбәтме? Кайсы мәгънәдә? Әйтмәгез әнә шул кайсы мәгънәдә дигән мәгънәсез сүзегезне, Ниночка. Гафу итегез, яратамы дип сорыйсызмы? Кем белә? Ә кем белергә тиеш? Мин, билгеле.

Кеше ич ул. Кеше? Кеше андый булмый ич. Ә нинди була? Кеше төсле була. Әнисен чакыртыгыз әле сез аның. Иптәшенең әнисен дә. Яхшы, яхшы, Айсара рәхмәт. Ниночка, сез бишек җыры беләсезме?

Әллә ничек бит әле. Нәрсә ничек? Эй, үзегез дә беләсез ич инде. Куягыз әле кереп ятып. Сез бит аяк өсте, я өзлегеп китәрсез. Эй, өзлексә тагы. Кызык та түгел. Монда бит кәмит күрсәтмиләр. Күрсәтәләр икән шул. Авылга кайтып сөйләсәм, ышанмаслар инде. Авылда бар да Бу хәтле үк алама түгел инде. Ир-ат кайда да азгын инде ул. Тик менә хатын-кызның болай булуы башка сыя торган хәл түгел. Әйбәтләре күбрәк, менә шуңа күрә дә безгә мондый хәл куркыныч булып тоела да. Ияләшмәсәк иде. Ирсез тапкан балаларга күнектек инде, ияләштек. Ирсез тапкан балаларын ташлап китүләренә дә күнегеп барабыз. Ә монда бит, ирле-хатынлы икәүләп, салкын акыл белән, моңа да ияләшсәк, без кем булабыз соң инде, ә? Балаларыбыз кем була? Шулай, бишлек җырларын онытып барабыз. Онытып барабыз икән шул. Сезгә дә монда эшләве кыендыр инде, әйме? Үзегезнең балагыз бармы соң? Берәү генәме? Өчәү. Әй, анысы әйбәт икән әле. Әйбәт инде. Улым, кызым дип, башларыннан сыйпап торырга вакыт калмый. Чабабыз да, чабабыз да. Баштан сыйпарга әллә ни күп вакыт та кирәкми инде ул. Аннан соң бала-чага гел баштан сыйпап торганны яратмыйлар да әле. Әтисенең дә, әнисенең дә әйбәт күңел икәнен аңлый инде ул бала-чага. Ансын сез күбрәк беләсез, сезнең тәҗрибә зуррак бит. Кеше булсыннар иде инде, йөзгә кызыллык китермәсеннәр иде. Үзең генә белсәң, ул авыр булса да түзәсеңдер. Менә балаңның яманатын ил өстендә, авыл өстенә чыгарсалар, ул вакытта түзеп булмыйдыр ул. Әле бер көнне генә әле Зарифулла олы улыма, Кара аны, улым, ди. Йөзгә кызыллык китермә, әйбәт йөре. Алай-болай яманатың чыкса, Үзеңә бер сүз дә әйтми. Әнә басып капкасына. Чыгам басырына. Кара әле. Күңелле генә сөйләшеп утыра сурынга. Әллә нинди балама хәлләр сөйләшеп утырабыз. Мин бит әле дип йомыш белән кергән идем. Безнең палатадагы теге хатынны чыгарсагыз иде. Кая чыгарыйк бит бөтен палатада да сезнең кебек үк кешеләр бит. Ансын аңлыйм да инде мин. Үзем ул дөньяны күргән дигән кебек бирешмәм. Тик менә минем кырда яткан ике хатын-кызга балалары бигрәк тә кызганыч. Берәр нәрсә булып куймасын дип куркып кердем, киңәш сорап.

Буалар ишетеп тора. Буаларга телле аналарның буаларга теле алама була. Түгелме? Сезнең бер дә сүнгәнегез юкмы? Юк, Валентина. Эштәдәме? Эштә ни, өйдә ни инде ул? Эй, эштә безнең ике сүзнең берендә Битин апа. Эй, ансы шулай инде, Валентина. Сүгенәләр, хатын-кызлар сүгенә. Эштә дә сүгенәләр, өйдә дә сүгенәләр. Менә мин унике ел сыер саудым. Сыерны да сүгәләр. Сөт алырга кигән шоферны да сүгәләр. Ирләрен дә сүгәләр. Әллә никадәр сүгенү сүзләре беләләр. Бер генә дә матур сүзләр белмиләр. Әле менә врач та әле. Сез аерып, тамагым китте. Бишек җырларын онытып барабыз ди. Әллә нигә үземә дә кыен булып китте әле. Күптәннән бишек җырлары җырлаганым юк икән.

Врач бит сине ятып торырга кушты. Сөйләшегез. Их, шушы текеемне. Сүләш, сүләш. Тиз генә сүләшергә сүзен дә табып булмый әле ул алтын чәч. Бар әле. Хәлең әйбәт булса алтын чәч. Үзегезнең телдә, казак телендә матур итеп. Бишек җыры җырла әле безгә. Без дә атып алып кайтырбыз. Балаларыбызга җырларбыз. Йәле алтын чәч.

Эй, бишек җырының мәгънәсе бик яхшы бит аның, кызлар. Менә күптән түгел генә безнең авылда шундый хәл булган әле. Бер кыз текәлей әнисенә карап тора икән. Нигә кызым шулай карап торасың дигәч, синнән туганыма Хурланып карап торам, ди икән кызы. Әйе, Рәнҗегә тәрәзә кисә. Шул көнне клубта концерт бара икән. Җырчы инде, Әнием, күз нурым дип, бик матур гына җыр җырлаган. Теге кыз шушы җырны ишеткәч, акырып җырлап җибәргән дә, йөгереп кайтып әнисенә, Әнием, күз нурым дип, тезләнеп гафу үтенгән, ди. Менә, кызлар, шулай ул. Ишек җыры ул.

Мин белмәдем. Яшь идем әле. Аборт ясатырга куштылар. Врачлар әйттеләр, ышанмадым. Яшь идем. Бүтән балам булмады. Бала кирәк миңа. Ә мин нишли алам? Эшли аласыз. Ярдәм итегез, зинһар. Бала кирәк миңа. Күрдегез бит инде. Аерылышабыз, ди егет. Мин бит аны бик нык яратам. Мин аңардан башка яши алмыйм. Үзе башта аборт ясатырга кушты. Хәзер инде бала кирәк миңа, ди. Аерылышабыз, ди. Бала кирәк миңа. Аңладым бит инде, җанкисәгем. Тик мин сезгә берничек тә ярдәм итә алмыйм. Эшли аласыз.

Тынычландыңыз мин Әйе. Мине тыңлый аласызмы? Тыңлыйм. Менә иң башта йөзек алкаларыгызны киегез әле. Киегез, киегез, киегез. Киегез. Киегез. Менә шулай. Инде менә болай. Хәзер мине тыңлагыз. Кем сезгә әйткәндер, монда артык бала бар дип? Мин анысын белмим. Тик булган очракта да бит, андый эш болай җиңел генә башкарылмый. Бала бит ул, бәйрәм баласы. Итәк астыннан алыш-биреш ясарга бит монда Сорочи базары түгел. Миңа әйттеләр, мөмкин, диделәр. Кем әйткән шул килеп безне өйрәтсен ничек эшләргә? Ә менә мин сезгә шуны әйтәм, ул баланы сезгә биргән очракта да, Ирегез сезнең ул баланың сезнеке түгеллеген белергә тиеш. Юк, юк, ул белергә тиеш түгел. Ул риза булмаячак. Мин аңа әйткән идем, ул риза булмады. Башкача мөмкин түгел. Закон бар. Ярдәм итегез. Үтенеп сорыйм, ярдәм итегез миңа. Сездән башка миңа берсе дә ярдәм итә алмый. Зинһар, ярдәм итегез миңа. Бала кирәк миңа. Ярдәм итегез, бала кирәк.

Сезнең әле балагыз юк, аңламыйсыз бер әйбер дә. Бала курчак түгел. Бигрәк кырыс бу Ниночка. Балага шулай тиештер инде ул Валентина. Бөтен бала тапкан хатын-кыз белән кочаклашып, йөриен биләр ич инде алар. Аларга эшләргә кирәк. Кызлар, сез аларның аның кырыслыгын карамагыз әле. Баланы ничек матур итеп тота, ә? Әле унике бала табып, шушы яшемә җитеп, мин дә шулкадәр матур итеп тота алганым юк бит. Эх, кызлар, рәхәт. Сезгә дә шулаймы? Нәрсә рәхәт ул? Бала имгәч, җанга рәхәт, кызлар. Сиңа да шулай да. Минем тәннәрем рәхәтләнеп, җиңеләеп китә. Менә хәзер мин җип-җиңел. Әйдәгез, кызлар, утырып ашыйк әле. Сезнең ничектер, ә минем һаман тамак туймый. Әйдә, әйдә, дуслар, минем ашасым килми. Оялма, алтын чәч, мин беләм килми генә. Минем мындагы передачаларны ашап бетергеле түгел. Минем дә сеңелем дә алып килә. Зарифулла абзыем да алып килгән әле. Аларны ашап бетергә кирәк бит. Biz de koyduk gidebiliriz.

Ник, нине алтын чәч, инде инде өйдә оялма. Әйдә. Ашарга кирәк, кызлар, үткәндә. Хәзер балалар ашатасы бар. Ашамагач бит.